O, bore da, uh, Eirig Jenkins, fferm Pentrefelin, Talsarn, yn uh, godro uh, gwartheg Frisian Cross New Zealand uh, ar system uh, lloian y Gwanwyn, jyst dros y 400 yn lloio yma, yn chwefro rhan mawr. Mae'r da bach yn uh, cael ei magu a'r ffermydd eraill tu allan yn y gaea, yn Gwnt y Cwbl, jyst dros y 600 hanner cyfer. Uh, ges i ofyn y cwestiwn uh, pryd uh, buon ni'n uh, y fferm ar ddangos. Fe sy'n fy nôl i checko'n e-mails. Mae pethau nôl i uh, 2012. O, fi'n uh, credu mae prynu dychion ni o'n i gyda'r cyntaf. Y prosiectau fe o'n i'n neud ma ar y ffarm oedd yn berthnasol iawn ar y pryd. O'n i'n mewn i mesur porfa a cynyddu'r fuches, bod yn mwy um, effeithiol yn gwneud popeth o'n i'n neud. Y sawl pwnc ar y pryd yn addas iawn i ni, a fe ddefnyddio ni'r Farming Connect er mwyn i ni gael gymaint y gallen ni y mas o'r dyrnod, ond hefyd i roi gwybodaeth i ffermwyr eraill yn yr ardal ac yn bellach a gweud y gwir, achos ar y, ar y pryd oedd lloian y gwanwyn yn rhywbeth fatha newydd. Fi'n credu mae un o'r cyngor gore ar un o'r dynodau gur, gore i gilo. Ni mae, fi'n credu uh, bachan yn gweithio mas o gwmni o Iwerddon, Grastec, fe wnaeth e mapo'r ffarm i ni gyd er mwyn cael y maint uh, ce a'r padocs yn gywir. Gweithio allan yn gywir faint oedd yn bob cath o dry matter cyfer wedyn. Mae'r ffarm wedi um, cynyddu yn maint uh, fiches. Mi'n ni nawr yn uh, cynnyrchu fwy o lath y cyfer, fwy o lath y fiwch. Cost o gynnyrchu wedi mynd yn llai dros y blynydde, chos bod wedi mwy effeithiol. Mae ma rhaid mentro, mae rhaid trial uh, pethau newydd. Fi'n uh, hoffi fynd i ffermydd eraill i unen er mwyn i ddysgu o mistakes bobl, bobl eraill. Mae'r ffermwr na wedi cael y gost o wneud y mistake na'n barod. Os ych chi'n lle mynd o wrth y ffarm ni a gwybod mae hwnnw yn mistake a fod dim eisiau trial adre, wel chi, chi, chi o flaen y gad wedyn. Mae technoleg uh, yn bart mowr O fy mlaen yn y diwydiant amaeth, anffodus maen nhw'n costi, ond os mae gobeith cael return on capital, mae eisiau trial y pethau yma. Ond os chi'n meddwl bod modd gwella'ch hunan a gwella'r ffarm wrth wneud y pethau, pethau newydd yma, fi'n credu bod e'n beth da. Fel fferm deiliol yma, bob tro mae rhywbeth newydd yn cael ei agrymu, i ni'n trafod e, ond gyntaf yma trafod e, chi'n mynd i'r siege nesaf, Beth dden ni licio meddwl y research and development, mae se wedi'n ysgrifennu lawr uh, y gost y brosiect, pwy fath o return, beth chi'n gweithio cael allan o'r um, newidiadau. Mae rhaid meddwl a pwyllo ar lot o bethau, ond am beth faith o'ch chi bwrw mewn iddi. Fel fferm ar ddangos, a fferm sydd wedi gorffen fod yna ddangos, e, fi'n cael gofyn y cwestiwn yn aml, beth i ni'n neud yn wahanol i bobl eraill. Mae'r ma cwestiwn yn ôl i bod nhw ddim yn hapus y beth maen nhw'n yn ei wneud. A dyw'r canlyniadau ddim yna. Mae rhaid trial rhywbeth newydd er mwyn gwella eich hunan neu gwella'r system er mwyn cael y can canlyniad i chi moyn allan o'r busnes. E, mae'n bwysig hefyd e, fi'n teimlo i gymysgu da â bobl eraill sydd yn selo yn unen, mwy bobl mwy like-minded, e, mae eisiau cymysgu â bobl e, sy'n influential er mwyn gwella chi hunan a'ch busnes.